Ýaňy habarlardan belläp geçişimiz ýaly, Ukraina Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ygtyýar berlen parahatçylyk goraýjylary ýurduň gündogaryndaky ok atyşygy bes etmek baradaky yrga ýaraşygyň şertlerini berjaý etmäge çagyrdy. Bu barada kärdeşim Gözeliň taýýarlan giňişräk maglumatyny diňläliň. Kiýew hökümet güýçleriniň strategik Debalsewe şäherini terk etmeginiň yz ýany, ok atyşygy bes etmek barada ylalaşygyň durmuşa geçirilmegine Birleşen Milletler Guramasynyň ygtyýarnamasyna eýe bolan parahatçylygy goraýjylary çagyrdy. Prezident Petro Poroşenkonyň bu teklibi Ukrainanyň Milli howpsuzlyk we goranmak geňeşi tarapyndan on sekizinji fewralda agşam geçirilen adatdan daşary maslahatda makullandy. Poroşenko Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylygy goraýjy missiýasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň mandatyna görä hereket etjekdigini aýtdy. Ýeke bude diýeti odpowidno do mandatu Rady Bezpeki. Poroşenko Ýewropa Bileleşiginiň polisiýa missiýasy iň gowy format bolup bilerdi diýdi. Ol bu güýjüň howpsuzlyga iň netijeli we gowy kepil geçip biljekdigini belledi. Bu çagyryşy goldap-goldamazlyk barada orsýetçi separatistler tarapyndan gapma-garşylykly beýannamalar edildi. Orsýetiň ria täzelikler agentligi Donetsk regionynda gozgalaňçylaryň lideri Denis Puşilina salgylanmak bilen parahatçylygy goraýjylaryň bolmagynyň geçen hepdede Minskde gelnen ýaraşygy bozýanlygyny habar berdi.

Ukrainanyň Minsk ylalaşygyny ýerine ýetirmek barada kararyna şübhe döredýändigini aýtdy. Eger kimde biri gol çekenini berjaý etmegiň ýerine täze bir shemany teklip etmek ýaly zatlary amala aşyrsa, bu onuň Minsk ylalaşygyny bozmak isleýändigini aňladýar diýip, ria agentligi Çurkina salgylanyp habar berýär. Minsk ylalaşygy iki müň on dördünji ýylyň aprel aýyndan bäri bäş müň alty ýüzden gowrak adamyň wepat bolmagyna getiren konfliktiň soňuna çykmak maksadyna gönükdirilýär. Ylalaşyga laýyklykda taraplaryň ikisi-de on bäşinji fewraldan başlap ýaragyny taşlap, front liniýasyndan agyr ýaraglaryny yza çekmeli. Gündogar Ukrainada ok atyşygyň bes edilmegine giňden syn edilýär we käbir agyr ýaraglaryň iki tarapdan hem yza çekilenligi habar berilýär. Emma gozgalaňçylar Minsk ylalaşygyndan soň hem Debaltsewä, ýagny separatistleriň elindäki Donetsk we Luhansk şäherleriniň transport çatrygy bolan şähere öz basyşlaryny dowam etdirýärler. Ukrainanyň harby metbugat wekili Anatoliý Stelmah soňky günüň dowamynda gozgalaňçylaryň hökümetiň gözegçiligindäki Şirokinedäki pozisiýalarynyň agyr ok astyna alynanlygyny habar berdi. Prezident Petro Poroşenko iki ýarym müň hökümet harbysynyň on sekizinji we on dokuzynjy fewralda Debaltseweden çekilenligini aýtdy. Poroşenko goşunlaryň yza çekilmegi planlaşdyrylanda alty esgeriň wepat bolandygyny we bir ýüz çemesiniň ýaralanandygyny aýtdy. Kärdeşim Gözeliň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Owganystanyň Täjigistan bilen serhetleşýän Gunduz welaýatynda owgan güýçleri Talyban söweşçilerine garşy alyp barýan harby operasiýalary togtatdy. Owgan resmisi ýagyşly howa sebäpli operasiýalaryň togtadylandygyny we netijede owgan güýçleriniň yza çekilendigini aýdýar. Owganystanyň Gorunok ministrligi Zolfikar diýlip atlandyrylýan operasiýanyň on altynjy fewralda başlandygyny habar beripdi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamerdanguly Myradynyň taýýarlan maglumatyny diňläliň. Gunduz welaýatynyň Täjigistan bilen serhetleşýän regionynda owgan güýçleri Talybana garşy harby operasiýa başlady. Ýöne Ymam Saýp we Daşt-e-Arçy atly etraplaryň obalaryndan talyb söweşijilerini kowup çykarmak Awgan güýçlerine başartmady. Gunduz welaýatynyň häkimi Muhammet Omar Sapiniň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, awgan güýçleri Ymam Saýp we Daşt-e Arçyda Talybana garşy harby operasiýasyny gawşatmaga mejbur bolupdyr. Gunduzda yzygiderli ýagyş ýagýar. Şu sebäpden awgan güýçleri öz harby operasiýasyny togtatdy. Tank we harby maşynlar öňe hereket edip bilmeýär. Howa ýagdaýy sebäpli

Bu iki etrapdan iki müň töweregi maşgalanyň öz uý-jaýyny terk edendigi aýdylýar. Uruş sebäpli ýerli ilatyň göçüp çykýandygyny häkim Muhammet Omar Sapi hem tassyklady. Bosgunlara kömek etmek üçin hem çäre görülýär. Halkara ynsanperwer guramalar bosgunlaryň ýagdaýy bilen bagly derňew geçirýär. Uý-jaýyndan jyda düşenler çadyr we başpena bilen üpjün edilýär. Olara azyk-iýmit kömek edilýär. Öz oba-kentinden bijaý bolanlaryň käbiri kowum-garyndaşynyň ýanynda ýerleşýär diýip, Sapi aýdýar. Ýakini ICRC, Salibi Sor, Mussat Digeri, Komakuninde, Golis Wali, Imam Sadrahdan. Gunduz welaýatynyň dört etrabynda we Gunduz şäherinde türkmenlerem köpçülikleýin ýaşaýar. Çardere, Iman Saip, we Daşdy Arçy etrabynyň ençeme türkmen obasy talyp toparynyň eline geçdi. Daşdy Arçy we Ymam Saýyp atly etrapda talyp söweşjilerine garşy göreş alyp barýan türkmen ýaraglylarynyň komandiri Mömin komandanyň aýdyşyça, Merkezi aziýaly jeňçilerem uruşlara gatnaşýar. Hökümet güýçleri yza çekilipdir. Döwlet köp gaýyplyk etdi. Daýyşew, Talybow, Şirkow Çeçenden bar, Özbegistandan bar, Tajigistandan bar, memleketden bar. Urslaryň kumandaşy bolan hem-de Atiniň ýarym daýyş, ýarym talyp bolup baýrak göterdi. Mollakuly atly sebitden onlarça türkmen maşgalasynyň gaçyp çykandygyny Mömin komandir gürrüň berdi. Ýagdaý kop gyn. Howly kiraýa aldyk, çadyra kiraýa aldyk, derbeder otyrlar. Oba Bäşirine saparyny şolary berip otyr, çäresi ýokdunay, günde iýeni taýak. Gepleşigi taýynlap, Azatlyga ýetiren Şaýmerdan Gulumyrady. Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideoýazgylaryny we fotosergilerini Twitter we Facebook sosial ulgamlaryndan hem yzarlap bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk Radiosy. Habarlar güneligi programmamyzy Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanda geçen ýylyň 1-nji aprelinden başlap işlemeýän yzygiderli girdeji si bolmadyk raýatlaryň döwlet meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyryşy boýunça töleýän tölegleriniň möçberi on bäş esse galdyrylyp, her aýda edilýän bu tölegiň möçberi bir manatdan on bäş manada çenli artdyrylypdy. Munuň netijesinde käbir saglyk merkezlerine barýan näsaglaryň sanynyň azalandygy aýdylýar. Bu ýagdaýdan bolsa, türkmen häkimiýetleriniň nägiledigi habar berilýär. Näme sebäpden diýýän bolmagyňyz mümkin. Bu soragyňyza Aşgabatdaky habarçymyz Myrat Gurban öz maglumatynda jogap berýär. Türkmen resmileri saglyk öýlerinden gelýän puluň azalýandygyna nägile. Bu ýagdaýyň öňüni almak wezipesi bolsa saglyk merkezlerinde işleýän lukmanlara tabşyrylýar. Şeýle tabşyryklar azalýan merkezlerde geçirilen ýörite ýygnaklarda berilýär. Şeýle ýygnaklardan birem Aşgabadyň Birinji saglyk öýünde on ýedinji fewralda geçirilipdir. Ýygnaga gatnaşanlardan biriniň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, ýygnakda çykyş edenler esasanam näsaglardan gelýän puluň, hususan-da, döwlet meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyryşy boýunça tölenýän tölegleriň azalandygyndan şikaýat edipdirler. Agzalýan ýygnaga gatnaşanlardan ýene biri özüni Aýgül diýip tanadan lukman Azatlyk Radiosyna beren maglumatynda näsaglardan gelýän girdejiniň azalmagyny medisina ätiýaçlandyryşyny ýa-da medstrahowkany töleýänleriň azalmagy bilen düşündirýär. Aýgül bu meselede özüne mysal getirip şeýle gürrüň berdi, Hut meniň uçastogymda häzir üç sany medstrahowkany töleýän näsagym bar. Bu san öň elliden hem köpdi diýip, Aýgül aýdýar. Onuň aýtmagyna görä, onuň işleýän saglyk öýüniň ýolbaşçylary lukmanlardan medisina ätiýaçlandyryşy töleýänleriň sanyny köpeltmegi talap edipdirler. Eger köpeltmeseňiz, öz jübiňizden tölärsiňiz diýip, haýbat atdylar diýip, Aýgül lukman gürrüň berýär. Uçastoklaryna döwlet meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyryşy boýunça töleglerini töleýän näsaglaryň sany diňe bir Aýgülüň uçastogyna däl, eýsem, beýleki lukmanlaryň uçastoklaryna hem azalypdyr. Bu ýagdaýyň takyk sebäbi hakda häzirlikçe maglumat ýok. Emma saglyk öýleriniň Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolanlardan käbir işgärleri döwlet meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyryşy boýunça näsaglar tarapyndan edilýän tölegleriň azalmagyny agzalýan medisina ätiýaçlandyryşynyň bahasynyň ýokarlandyrylmagy bilen baglanyşdyrýarlar. Mälim bolşuna görä, iki müň on dördünji ýylyň birinji aprelinden başlanyp, Türkmenistanyň raýatlarynyň döwlet meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyryşy boýunça yzygiderli girdejileri bolmadyk raýatlar üçin Tölegiň möçberini kesgitlemegiň binýatlyk mukdary ýedi ýüz elli manat möçberinde kesgitlenipdi. Şol sebäpden işlemeýän we yzygiderli girdejileri bolmadyk raýatlaryň döwlet meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyryşy boýunça töleýän tölegleriniň möçberi on bäş esse ýokary galdyryldy. Şondan ozal olar her aý bir manat tölän bolsalar, karar durmuşa geçirilenden soň, Her aýda on bäş manat tölemeli boldular. Soňky döwürlerde geçirilýän ýygnaklarda tölegleriň azalmagynyň ýigrimi ýyl mundan ozal kabul edilen saglyk programmasy boýunça hojalyk hasaplaşygyna geçen medisina edaralarynyň girdejijiligine täsir edýändigi hem mälim edilipdir. Aýgül lukmanyň aýtmagyna görä, girdejiniň azalmagy sebäpli öz işleýän edarasy, birinji saglyk öýüniň laboratoriýasynyň işgärlerine eýýäm birki aý bäri aýlyk tölemäge puly hem ýetmeýär. Näsaglaryň azalmagynyň ýene bir sebäbiniň bolsa medisina hyzmatlarynyň tölegleriniň ýyl-ýyldan köpeldilmegi bilen baglydygy aýdylýar. Aýgül lukman her ýyl medisina hyzmatlarynyň tölegleriniň ýigrimi, otuz prosent ýokary galdyrylýandygyny aýdýar. Şonuň üçin näsag az gelýär. Näsag gelmese girdeji hem ýok. Hat-da plany dolmak üçin lukmanlaryň özleri Birnäçe gezek analiz tabşyryp, medisina barlagyndan geçmeli bolýarlar. Poliklinika gelen näsaglara bolsa zerur bolmadyk analizleri hem ýazmaly bolýar diýip, Aýgül aýdýar. Şu ýyl ýurtda Türkmenistanyň Bitaraplyk statusynyň ýigrimi ýyllyk ýubileýi bilen bir hatarda ýurtda Saglyk programmasynyň kabul edilmeginiň ýigrimi ýyllygy hem bellenýär. Ylaýyk ýigrimi ýyl mundan ozal, bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda ýurtda Saglyk döwlet programmasy kabul edilip, ýurduň medisina pudagy hojalyk hasaplaşygyna geçirildi. Habarçymyz Myrat Gurbanyň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly diňleýjiler, döwlet meýletin saglygy goraýyş ätiýaçlandyryşy boýunça tölenýän tölegleriň gymmatlamagy siziň durmuşyňyza nähili täsir ýetirdi? Geçen bir ýylyň dowamynda bu mesele barada nähili tejribeleri başdan geçirdiňiz? Bu barada bize gürrüň beriň, tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň metbugat email belgisi gmail nokat kom email adresimze hat uradyň. Gepleşigimizi medisina bilen baglanyşykly Lebap welaýatyndan gelip gowşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk etrabyndaky hususy dermanhanalarda daşary ýurtdan getirilýän dermanlaryň bahasynyň öňküsinden ýigrimi bäş göterim gymmatlandygy habar berilýär. Käbir hususy dermanhana eýeleri bu ýagdaýy şu ýylyň birinji ýanwaryndan başlap manada görä dollaryň hümmediniň ýokarlanmagy bilen düşündirýärler. Lebap welaýatynda ýüze çykan bu täze ýagdaý we onuň ilata, hususan-da, pensionerlere ýetirýän täsirleri barada habarçymyz Osman Hallyýewiň taýýarlan maglumatyny diňläliň. Lebap welaýatynyň dermanhanalarynda dermanlaryň bahalary geçen ýylyň dekabr aýy bilen deňeşdirende, ýigrimi-otuz göterim aralygynda ýokarlanypdyr. Döwlet eýeçiligindäki dermanhanalar bilen deňeşdirende, bahalar ep-esli arzan bolan kommersiýa dermanhanalarynda-da olaryň duýlarlykly ýokarlanandygyny görmek bolýar. Mysal hökmünde, Türkmenabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan köçesiniň ugrunda ýerleşen Röwşen M hususy dermanhanasyny görkezmek bolar. Ol welaýatyň ýaşaýjylarynyň iň köp barýan dermanhanalaryndan biri. Gije-gündizdäki ýigrimi dört sagadyň dowamynda arakesmesiz işleýän ol dermanhana, Bahalaryň arzandygy edilýän hyzmatyň hiliniň ýokarylygy bilen tapawutlanýardy. Ýöne onda-da bahalar galypdyr. Türkmenabatly gelin Bibijan, ol dermanhanadan geçen ýylyň dekabr aýynyň ýigrimi üçinde we şu ýylyň on altynjy fewralynda satyn alan dermanlarynyň bahalaryny deňeşdirip görüpdir. Gan basyşyny kadalaşdyrýan atenolol dermany Öň bäş manat ýigrimi teňňe bolan bolsa, indi alty manat ýigrimi teňňe. Trental dermanynyň öňki bahasy on iki manat altmyş teňňe, soňkusy on bäş manat altmyş teňňe. Göze damdyrylýan Fatil dermanynyň bahasy geçen ýyl bilen deňeşdirende iki manat altmyş teňňe ýokarlanypdyr. Dermanhana işgärleri Bibijana dermanlaryň diňe daşardan getirilýänleriniň bahalarynyň galandygyny, onuň dollaryň bahasynyň galmagy bilen baglydygyny aýdypdyrlar. Dermanlar daşarky bazarlardan amerikan dollaryna satyn alynýar. Bizde bolsa türkmen manadyna satylýar diýip düşündiripdirler. Bibijan dermanlaryň bahalarynyň öňdenem arzan bolmandygyny, olaryň ýene-de gymmatladylmagynyň adamlaryň gündelik durmuşyna duýlarlykly täsir edendigini aýdýar. Az girdeýjili maşgalalar, ylaýta-da maşgalasynda her gün derman ulanýan agyr, dowamly keselleri barlar üçin kyn boldy. Maşgala girdeýjisiniň dörtden bir, hatda üçden bir bölegi dermana gidýär. Türkmenistanda saglyk, lukmançylyk ätiýaçlandyryşy hereket edýär. Saglyk pasporty bolan adamlar dermanlaryň käbir görnüşlerini ýeňillikli şertlerde, dermanyň umumy bahasynyň on göterimini töläp satyn alyp bilýärler. Şeýle-de dowamly bejermek zerur bolan nähoşluklara ýolugan adamlar lukmanyň ýörite haty esasynda mugt derman almak hukugyna eýe. Ýöne özünde süýji keseli bolan altmyş dokuz ýaşly pensioner goja Gurbandurdy aga ýeňillikli berilýän dermanlaryň döwlet dermanhanalarynda hemişe tapdyryp durmaýandygyny aýdýar. Ol meseläniň ýene-de bir tarapyna üns çekip şeýle diýdi, Süýji we beýleki bejermesi uzak dowam edýän nähoşlar tölegsiz ressept aljak bolsalar, aýda bir gezek dürli barlaglardan geçmeli. Olaryň ählisi tölegli. Hasaplap görsem, olaryň tölegi dermanlary doly bahasyny töläp satyn alanyň bilen deňeçerräk ýa-da ondan-da gymmada düşjek. Barlaglardan geçmek üçin ýitirýän wagtyň-da üstesine, onsoň dermanlary kommersiýa dermanhanalaryndan doly bahasyny töläp satyn alanymy gowy görýän diýip, Gurbandurdy aga belledi. Soňky ýyllarda ýurtda derman üpjünçiliginiň mese-mälim gowulanandygyny-da görmek bolýar. Dermanlaryň käbir görnüşlerini özümizde öndürmek ýola goýuldy. Ahal welaýatynda süýji keseller üçin gündelik zerur bolan insulin öndürýän kärhana gurulýar. Daşhowuzda Lukmançylyk pamygyny we sargy materiallaryny öndürýän kärhananyň gurluşygyna-da girişildi. Nähoşlar, özümizde öndürilýän dermanlaryň käbir daşary döwletlerden getirilýänleriňki bilen deňeşdirende, hiliniň-de gowudygyny aýdýarlar. Habarçymyz Osman Halyýewiň taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Hormatly diňleýjiler, bu mesele barada siz hem öz pikir-garaýyşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň metbugat e-mail belgisi gmail nokat kom e-mail adresimize hat uradyň. Ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz, ýedi, dokuz ýüz ýigrimi alty, iki ýüz otuz alty, nol dört, elli bäş-e jaň ediň ýa-da sms ýazyň. Azatlyk Radiosyny indi dünýäniň TuneIn nokat kom internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy TuneIn nokat kom saýtyna girip gözleg bölüminde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn nokat kom ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeke-täk radiony Azatlyk Radiosyny diňlemäge çagyrýarys. Şu gün, ýagny on dokuzynjy fewralda Türkmenistanda Döwlet baýdagynyň güni bellenýär. Müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylyň dekabrynda ykrar edilen bu sene ýurtda döwlet derejesinde bellenýär we dynç güni hasaplanýar. Türkmenistan döwletiniň Baýdak güni ýurduň birinji Prezidenti Saparmyrat Nyýazowyň doglan gününe gabat gelýär. Baýdak güni şu ýyl nähili bellenýär? Kärdeşim Gözel bu sorag bilen gyzyklanyp aşgabatly graždan aktiwisti we synçy Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş boldy. Nurberdi aga, Türkmenistanda şu gün Döwlet baýdagynyň güni bellenýär. Nähili çäreler geçirilýär we şu günüň dowamynda nähili çäreleriň geçirilmegine garaşylýar? Çäreler kän, esasanam konsertler geçirilýär. Şu gün agşam ara Garaşsyzlyk köçesiniň Arçabil köçesine dirýän ýerinde Türkmenistanyň Baş döwlet baýdagy dikilgi. Şondan bir aşagrakda Aýdyl gaýrarakda bir üç-dört ýüz metrlikde baýramçylyk konserti geçiriljek. Ine, şol esasy çäreleň biri. Aýdylyşyna görä, prezidentiň gatnaşmagynda geçiriljek şol çäre. Nurberde aga, indi şu günki gün Aşgabatda ýagyşyň ýagýanlygy aýdylýar. Şeýle ýagyşly howada, açyk giňişlikde çäreler nähili geçýär? Şu günki gün ilkinji çäre Türkmenistanyň Döwlet baýdagyna gül goýmaklykdan başlandy. Şol gül goýmaklyga adamlar daňdandan bardylar. Gül goýmaklygyň özi sagat sekizlerde başlanan bolmaly. Otäk Prezidentem geldi. Gül goýmaklygyň özem sagat on ikilere çenli dowam etdi. Şol döwürde-de ýagyş ýagýardy. Şu taýda bir zady bellemeklik gerek, eger-de çärelerde prezidentiň özi bar bolsa, onda saýawan ulanmaklygam o diýen rugsat edilmeýär. Adamlar ýagşyň aşagynda şol çärä gatnaşmaly bolýarlar. Ýagşyň aşagynda-da, garyň aşagynda-da. Nurberdi aga, şu günki geçirilen çärelere we indi geçiriljek çärelere prezidentden we döwlet resmilerinden başga kimler gatnaşýar? Ilki bilmez studentler, onsoň býujet sferasynda işleýän işgärler, bu döwlete degişli edaralaryň işgärleri, çagalar baglarynda işleýän işgärler, ýokary okuw jaýlarynda işleýän işgärler şol çärelere çekilýär. Nurberdi aga, meýletinmi ýa mejburymy? Meýletin hem mejbury ýagdaýda şol çärelere çekilýän adamlar hökmany ýagdaýda baraýmaly. Ol bizde resmi kanun bilen bolmasa-da kabul edilen zat. Oňa garşy durýan adamam tapylmaýar diýen ýaly. Nurberdi aga, Baýdak baýramy mynasybetli geçirilýän çäreler şäheriň durmuşyna haýsy-da bolsa täsir getirdimi? Birnäçe gün bäri şäheriň hemme ýerlerinde diýen ýalyky abadanlaşdyryş çäreleri geçirilýär. Ol çäreler uly köçeleriň gapdallarynda-da geçirilýär, mikroraýonlaryň içinde-de geçirilýär. Şol çärelerde Jaýlaryň arhitekturasyna degişli bolmadyk gurluşyklar aýrylýar, ekinler ýa-da agaçlar aýrylýar. Şoň ýaly işler şäheriň hemme ýerinde geçirilýär. Üstesine-de, baýramçylyga degişli lozunglar, şygarlar asylýar. Şoň ýaly ýagdaýlar Türkmenistanyň her bir baýramçylygyň öňünde geçirilýär diýsegem ýalňyşmasak gerek. Ýol hereketinde bökdençlikler döredimi? Şu günki geçirilen gül goýulşyk netijesinde şäheriň günorta tarapyna geçjek adamlar, şo taýdan her taraplaýyn hereket etmeli adamlar öz barjak ýerlerine baryp bilmediler. Nurberdi aga, Baýdak baýramynyň şu ýylky bellenişi, belleniş tertibi ozalky ýyllardan näme bilen tapawutlanýar? Edil şu ýyl bir ullakan tapawutlanýar diýseg-ä ýalňyşarmykak diýýäs. Ýöne şu ýyl, geçen ýylam şoň ýalyky bir zat boldy, şu Baýdak baýramy bilen bilelikde Türkmenistanyň Prezidenti Berdimuhamedowyň ikinji möhletleýin prezidentlige saýlanan güni bilen bilelikde baýram edilýär. Oňa degişlem konsertler berilýär, duşuşyklar geçirilýär, ýygnaklar geçirilýär. Kärdeşim Gözeliň aşgabatly synçy Nurberdi Nurmämmedow bilen geçiren söhbetdeşligini diňlediňiz. Hormatly diňleýjiler, Azatlyk Radiosynyň maglumatlaryny Wkontakte sosial ulgamynda hem yzarlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içinde we halkara arenasynda bolup geçýän wakalary, bilermenleriň pikir-araýyşlaryny okap, yzarlap bilersiňiz. Şeýle-de Vkontakte arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň Vkontakte sosial ulgamyndaky sahypamyzy Azat Habar salgysynyň üsti bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys, Azatlyk Radiosynyň Vkontakte sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Hormatly diňleýjiler, gepleşigimiziň şu böleginde biziň Azat Haber nokat kom web sahypamyzda gyzyklanma döreden käbir maglumatlarymyza gelip gowşan teswirleriň käbirlerini siziň dykgatyňyza ýetirmekçi. Türmedäki durmuş daşaryk çykýar sözbaşy bilen on sekizinji fewralda çap eden maglumatymyzyň aşagynda Salam atly okyjymyz Ýurdumyz türme, Halk türmede. Türmäniň içindäki türme has aýylgançdyr diýip teswirini belleýär. Türkmen atly ýene bir okyjymyz Dogry aýtýaň salam dost. Ýurdumyz ullakan bir bäş million adamlyk türme diýip jogap galdyrypdyr. Jeren atly ýene bir okyjymyz Biziň hemme edaralarymyz türme. Başlyklarymyz her hili oýunlary oýnaýar senem olaryň öňünde tans etmeli diýip öz garaýşyny galdyrypdyr. Ýatladyp geçsek, bu maglumatymyzda Norwegiýanyň paýtagty Osloda geçirilen kinofestiwalda görkezilen filmiň, ýagny Türkmenistan, gözenegiň aňyrsyndaky durmuş atly filmiň režissýory Ruslan Mätiýew bilen onuň filmi barada geçiren söhbetdeşligi çap edipdik. Hormatly diňleýjiler, siz hem biziň her gün efire giden maglumatlarymyzy gaýtadan okap, ol ýerde öz pikir-garaýyşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, sizi hem Azat Habar nokat kom web sahypamyza garaşýas. Web sahypamyza Türkmenistandan Garagum nokat info arkaly girip bilersiňiz. Şunuň bilen Habarlar gündeligi programmamyzy geçirip gutarýas. Ýarym sagadyň dowamynda studiýada siz bilen men Sähra boldum. Sazly arakesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dowam etdirýäs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.